Mahni ina principle mumal pawh nei loh a party thuah thuah awm tawp tur a nih chuan in a tha ber dawn a mawni le tih te ka mipui atang chuan in sawi a awm a hemi chung chang hi eng nge sawi dui nei em. Thenkhat chuan in ah ah MP ta mi tawp anga ram dangah min awm san leh eng a Mizoram hmangaihna tak tak in nei te hi han ring tawk loh chiah lo te in awm a eng nge sawi dui nei ka ring. Kan video lo thlir tu te chi bai u le kan hre theuh ang in Mizoram in MP Rajya Sabha thar Pu K Laltluangkim a kan nei ta a in thlan chho bawr vel a boruak awm hi kan han thlir let zuai zuai ang a a chhan chu Political Party thenkhat te hi chuan in khawi emaw an thawhpui te hian phatsan emaw tih theih tur te a ni a chutiang te nih vang chuan kan rawn chip dawn a chuti lai chu a thenkhat tan chuan a ngaihnawm lo vang thenkhat tan erawh chuanin a ngaihnawmna lai tur te pawh awm tura ngai la thawm e engpawh chu ni sela kan chief minister pu duwa thusawi hi kan ngaithla phawt ang a chuti tang chuan a bak kan ta zep phei dawn nia. MP candidate ah hian lungrual tawk lo anga lanna leh party chhungah pawh boruak tha lo anga awm lai hi khawngaih takin min lo silpiasak. Hei hi chu hunfiahna hrilhfiah zo vek tawh a. Mah changa hei chu an thunawn a nia engah mah ngai suh u.
Awle tunah khan kan Chief Minister khan a rawn sawi a, hei kan hmuh ang hian Zona Chanchinthar ami kha a ni a, a rawn sawi fiah viau mai a, inthlan hma khan cross voting chungchang bawr vel te kha engemaw sawi te a awm kha kan hre theuh ang a, Chu chu kan Chief Minister khan a rawn sawi fiah hi chu Opposition te game hlui an lo au thin dan tho ni tih chung chuan te kha rawn sawi a rawn sawi dik ta reng a. Zingdar kua atangin vote thlak theih chuan a ni a, tlai dar leh thleng vote thlak thei a ni a, dar nga atang khan vote kha chhiar a ni a, chhiar tur a tam lo va, voters sawmli, mla sawmli kan neih te kha vote thlaktu tur an ni a, amaherawhchu tah chuan zpm atangin pu dawt lui chhun awm a, an Deputy Chief Whip ni bawk leh an enge nih Vice President Elected OB ni bawk kha damlohnaa vangin vote a thlak thei lo va, vote sawmhnih paruk in an thlak a, chuta vote sawmhnih paruk chu Pu KL Laltluangkima khan a hmu nghe nghe a, khati lai kha Opposition tena cross voting an han beisei na lai te pawh kha mi te pawn a lang a, kan Chief Minister khan a rawn sawi fiah viau a, darkar ei lo te a hi chu a rawn fiah leh mai dawn a tih kha a rawn fiah ta nge nge a, chumi lai ah chuan in kha an thil sawi kha ah eng nge eng thil thleng thei ve a ni tho a ni, cross voting kha awm ve thei tho a ni tichuan tuna kan hmuh mek ah hi Chief Minister in DPNAR a chang dawn tih a ni a, hei hi ah nimin June ni sawmpariat khan sorkar notification tih chhuah niin Department of Personal and Administrative Reforms, DPNAR, chu Chief Minister Pu Lalduawman a enkawl tawh dawn. Political and Cabinet Department Notification, June, a December ni reh sanghnih sawmhnih pathum leh March ni sawmhnih pali sanghnih sawmhnih panga tih chhuah tawh te chu Siam remin vawiin kha notification thar tih chhuah a ni a. Mizoram Governor chuan Chief Minister Pu Lalduawma chu DPNAR enkawl turin a ruat a ni tiin hei hi Department ah information atangin dip ah information public relation atangin di ah enge ni information kha rawn chhuak ta a heti kan hmuh ang hian dpn ar kha kan chief minister hianin a chang tel tawh chuan kawng lai lamah chuan he department bik a hi chu finance te nen hi chuan a in relate khawp mai a chhan chu hna lak tur chung changah te leh dpn ar hi hmanla thin a chungah chuan finance nena in relate vek a nih vang khanin Chief Minister e chan mai pawh kha fuhna lai te a awm a thenkhat ngaihdan leh sawidanah chuan he thila pawh hi a nihna takah chuanin Tourism Director Roynon chungchanga DPN ARN a an hmalakna duh khawp lohna te ang chi han sawi te a awm ve bawk a mipui te lakah nem lutuk e DPN AR changtu Minister hi tih ang chi te pawh sawi an awm a heti lai hi chu engpawh chu lo ni se la Opposition tan chuan au hla a tha tak tur te chu a nih venna lai te pawh a awm tho va he thil hianin Kawng leh lama chuan a tihfiah ve tho tura chu kha MP Rajya Sabha inthlanah khan cross voting awm theihna tur atana party chhung hi an buai tak tak leh tak tak lo rawn chinfelna tur lai kha a ni ve tho ta a ni. Hetiang a notification a rawn chhuah dawn hi chuanin an engin political in cabinet department hianin an ro reh la hi chu an hresa tawh dawn a ni chutah chuan nga ti nge a duh a duh chuan in pu sap a hian titan mi a malkhai in hming an sawi ta ila dpl ar changtu minister nita kal eng nge ning department lo an lak sak tur ti mai te ang tawng ka mawi lo ni lo sela lo changtu pu sap a hian an duh chuan cross voting kha thlen tir thei thova ni ka department chan min lak sak dawn a hmain dmar disaster em management and rehabilitation maw khami chungchang pawh an lo khami department pawh kha puni te khan a chang chhun zawm ta tunah hianin ka sawisawl loh chuan pusapa hianin home le UDNPA department pahnih chauh en call tawh dawn a kawng leh lamah chuanin ani tan chuan a zangkhai phah viau vanga amaerawh chu politics ah chuanin opposition tan chuan beihna tur tha tak ka awm ve leh tho a a department chan an laksak zel a ting te pawh kan sawi te a theih te chu thil tam tak awm ve tho a eng pawh chu ni sela Heti lai khan chu party chhung boruak kan hre lova, amaherawh chu i party thar an ni a, an ministry vawikhatna a ni a, department chan tur awm ang tak tak, han dahkhawm tur awm ang tak tak te pawh han tihfu loh deuh hlek deuh hlek te pawh thilawm thei te a nihna lai te pawh awm tur a ngai ta ila, khati lai kha tichuan pu chhante thusawi kan ngaithla ve thung anga ani hian ingaihdan a rawn nei ve leh dawn a.

Ahh party chhungkaw buai zia te a rawn sawi a, a eng lai chiah nge a rawn mention ang awk a, hrethiam chiah lo va, tuna kan sawi zawh tak department ahh han in sik sawi ang chi te kha, nge ning hei chu a awm tho va, a tirah khan pirimpuii khan tourism kha chang a, a hnawh pute te an rawn chang ta a, sawi leh sawi hnu disaster management and rehabilitation kha ahh DMNR tih mi kha kha A tirah chuan Pu Sakpan a chang a, tunah chuan Pu Ni te an rawn chang chho leh ta khat eng. Nilo a kha party chhunga buaina han awm tur ang chi hi enge ni ngawt tih kha ka lo ngaihtuah rauh rauh a, a thawk khat laia an party executive committee chhung chhung vela enge ni ang mla tena an ngaih dan a tlang taka rawn sawina rawn link out te pawh kha a rawn sawi chu ni mai thei a, chuti lai chu chu chu ni ta sela cross voting awm theihna lai tur ang chi kha an kal pel veleh tho bawk si a, ka ti lai kha mak ve hrim hrim a ni.

MNF leh zpm chiahin candidate an nei thei a, candidate nei thei tur hian a lo berah mla pali tal party pakhat hian an neih ve ngai a, chungte chu kan hre tho ang a, Tlanglawnah chuan chutah chuan Congress in an nei thei lo a, bjp pawn an nei thei lo candidate hi, tah chuan opposition theuh theuh kha chu a ṭangrawl mai tur a ka lo ngai a, a bik takin. MNF hian Central ah NDA an zawm a, chu chu bjp kan tih khan ni mai ta a. Tichuan khati eng a nih kha chuanin State ah pawhin thawkhaw awm tak hi nihna lai hi awm thin a ni. Kan hrianga LADC inthlanah khanin Congress ah MNF in seat riat an nei a, bjp in seat ni an nei a, an mahni pahnih khan han thawk dun sel seat sawm a nei thei a ni a. Seat sawmhnih panga awmah khan seat sawm pathum an neih chuan sawrkarna kha an siam thei dawn a ni. Seat sawm a neih tawh chuan seat thum kha chu tih dan dan kha awm mai tur a ngai ta sela entirnan ahh. independent khan seat hnih khan nei ve tho a chungte pawh chu han pawh rem a han siam rem te bawk a thil theih tur a nihna lai te kha a awm ve tho amaherawh chu bjp nen khan ladc khan an thawk ho leh ta chuang miah loh lai kha thil mak ve deuh chu a ni tho va congress nen khan an thawk ho ve leh hlauh thung a ta khan bjp kha rin lut tel se chen tha leh nda an zawm tho se heti lai hi chu bj a mnf pawh hian in pi fu lo lian tak hi chu nei ve tho ni te pawn a lang a a party pahnih a han in hlawm khawm loh loh kha kan solid deuh loh loh ang tih ngaihdan te pawh a nei ni maithei amah erawh chu central nda an zawm tho chuan state a an thlauh thlak bik kha chu thiang lo ta a ni chuti lai chu tun dinhmunah hian in bjp hian in Tling dawn lo mah se la, NDA, Central NDA min zawmpui a, tho kho kan ni lawm ti a, an solid na khan tanho na kha rawn tih lan ve hun rem chang tak a ni amaherawh chu a rawn ti lang duh ta bik chuang lo va, chuti lai chu aah a awm lo chuang lo va, rawn tih pawh ni se a awm lo chuang lo, rawn ti lo pawh ni se a awm lo chuang lo va, amaherawh chu thui deuh ngaihtuah chuanin opposition te an tang ho lo rau rau a nih chuan sanghnih sawmhnih leh pariat ah hian Party mal anga inthlan hi hmachhawn dawn a nih chuan rin ai tak chuan zpm hi khin thlak hi an har viau mai anga aw tih hi ngaihdan awm thei a ni a, chumi nih rual erawh chuan hei kum hnih leh chanve an tram chan ve zpm in an zo ve ta a, he an tram chan ve hianin han chetchhiatna viau tur emaw han hming hliauna viau tur han sawi tur te a awm lo bawk a, Zoram mipui te pawhin lungawi rih emaw tih thei tur te nia chuteng te nih vang chuan sanghnih sawmhnih pariat ah hin inthlan hi harsat lutuk lo tur a ngai ta ila. Tuna sir an neih sawmhnih leh pasarih atang hian in sawm thum leh panga te chu kai chho thei mai ngemaw tih hi a keimah na ka lo thlir ve dan te nia chumi erawh chu a tun Trump chanve la awm sang a kum a hnih leh chanve chhung la awm chho ah hian an party in a hma an lak dan te an kal dan te zir in danglam na hi chu la rawn thleng ve leh theih dawn a ni tih te kha chu a mi nawlpui chuan kan hrethiam tho vang a. Chutilai chu la ngaihnawm chho tur te pawh ning a chumi nih rual rawh chuan opposition te an ṭan ho loh rau rau hi chuanin rinai tak chuan khinthlak hi chu an har viau mai thei a ni tih te kha kan rilruah chuan lo awm ta se la. Tichuan Punguna hianin he Rajya Sabha MP thlan turah hian vote a thlak loh tur thu kha a hmeichher news hian a rawn tar lang a, khatiang kha a ni a, Punguna hian a rawn Vote a rawn thlak loh chhan kha a ti hian a rawn inziak ve ta a ni. June ni sawm pasal sang hnih sawm hnih leh paruk vawiina Mizoram Pradesh Congress Committee a thuneitu sang PAC thu thu khawm chuan naktuka Member of Parliament, Rajya Sabha, member tur thlanna neih tur chungchang an ngaihtuah a, MNF party atanga an candidate vote pui tura sawmna an dawn chu uluk taka ngaihtuahin MNF chu rorel lai zpm te ang thova Mizoram Hnam, sakhua himna atana hlauhawm bjp nena puan inzar zawm te tho an ni a, Parliament ah bjp te thlawp tur tho a nih avangin an candidate te vote pui chu bjp te thlawpna tluk a nih avangin Congress Party chuan an vote pui thei lo a ni an ti. Hei vang hian Rajya Sabha MP thlanna neih tura Congress Party chuan an mla neiin vote thlak lovin High Hi, abstain mai se an ti a ni tih kha an thu chu a ni a. Heti laia lang ve leh thung erawh hi chuanin LADC, Congress leh mnf hi an chang ho tho sia. Chuti lai taka chu Congress pawh hianin LADC-a kan chang ho alawm tia rawn vote pui mai kha Thil harsa hi a nih lutuk lo va, marawh chu an vote pui kha tlinna tur kha ni chuang hauh lo va, tlinna tur te chu ni se chuan nge ning an vote te pawh kha lei te pawh an chak viau mai thei a, marawh chu rawn vote pui pawh ni se an tling zo dawn chuang lo chute lai chuan heti anga chu tluna an siam pawh hi awm lohna kha a awm chuang hauh lo va, amaherawh chu mnf te hi rorel ai zpm te ang thova Mizoram hnam Sakhua himna atana hlauhawm bjp te nena puanzar inzar tawm, puan inzar tawm te tho an ni a rawn tih lai hi chu zpm leh bjp hi an sawi zawm viau a, zpm leh bjp inzawm viau ta sela ngatinge bjp kan mla neih pu Ahh Doctor K Beichhuah te leh Puk Hramawh te khan in Ngati zpm candidate Pu K Laltlungkim kha an vote pui mai lo tih kha zawhna awm ve thei tho ni ta ni. Chutihlai chu kan politics khel dana hi kan ball-a hi a mawl em aw tih thei tur te pawh a nihna lai a awm a. Tah chuan tihian kan hmu a, kan hria LADC-ah Congress leh bjp an thawh ho vangin tun dinhmunah hianin vote khat lek pawh ni se Ka Eledesiam ah kan thawk kho a, rawn tihpui mai kha awm tak a ni a, amaherawhchu an au hla ah chuanin mnf kan vote chuan, kan vote pui chuan central a bjp support kan nihna lai kha awm an ti ve leh tho, tilai chu dikna chin awm tho ta a ni, amaherawhchu Eledesiam hian an thawk kho ve leh tho si a, chutihlai chu kan rilru hi ih a ni ang takah chuanin ih. Tho kho leh zel tur pawhin tho ho pui chak awm loh na tam tak hi he party pahnih ah pawhin mnf leh congress ah pawhin an awm ve mai ang a tih ngaih dan kha awm thei a ni a. Chutiang chiah chuan bjp ah congress mnf te pawhin lam pawlh nawk nawk mai ang. Mnf te pawhin central ah nda bjp an zawm tho a, tunhnai a bjp in a conclave an nei ah mnf party President pu ram te pawh pu Zoramthang te pawh an zut tel a, a rawn haw a, a party mi leh sa te pawn an lo hmuh kha kan hre vek ang a, khati ang khan ni ve leh tho si a, bjp te nei khan a thawk ho si, an zawm tho si central NDA chutah chutiang te ni vang chuan rawn vote pui mai ta sila tih kha a awm ve thei tho nia, mara chu khati lai kha a in kal nuaih ta vek a ni, chutiang te chu a ni ta a, eng niang bjp hi zet zpm hian central ah bjp hi zawm ni ta se la chuan bjp pawhin central ah min zawm tho lo maw kan vote pui chu kan tih mak maw lawm tih ve mai awm tak kha a ni a amaherawh chu zpm hianin au hla au dan an nei ah chuanin kan hre vek tho anga a issue a zir a zir zelin thil thlen dan a zir zelin central ah zpm hian NDA kan tih BJP emaw India kan tih Congress lampang ah tang rual ho hi kan kan a issue zir zel in thu kal lam leh haw lam a zir zel in a kan tanpui ang an lam ah kan tang kan tang lo ang tih kha an din na ni chuting te ni vang chuan tun din hmun ah hian in an BJP han tih ngawt theih kha ni chung lo ni awm tak ah chuan state ah hian Mizoram ah hian in Congress pawh sorkar se bjp nei hian sen tha leh an thawh dun tho ngai a ni. Bjp in an rawn tih tur funding min rawn pek tur hi an rawn tih tho ngai. Mnf pawh sorkar se ztm pawn sorkar a sen tha la nihna angin nu leh pa chan chang a nihna angin a rawn tih tur hi chu awm dawn tho tih lai hi chu kan hriat a tha. Chumi ni vang chuan in kan rilru ah hian in eng nge niang a zu tho pui ta viau tho pui lo ta viau ngai te le a han in relationship han nei that viau han nei that lo viau a hi thil ni thei lo nih lai hi chu a politics mawl mang taka thlir pawn kan hriat theih hi ngai a kan au dan te hi mizoram mipui te hi politics ah hian min bum hi An la tum em ni aw tih theih tur hian an a au an la au thin hi chu kan fimkhur te pawh a tha viau awm e. Tichuan khati lai kha duh tawk ta ila Pu Lal Pu K-Lal Tlawngkima MP Rajesha Ba tlen hnua Zone ten an kawmna hi kan en chhun zawm ang a, a rem nat chang lai te pawh an tla zep leh dawn nia. Video tawi teh bak a ni dawn lo tih kha hre bawk ta ila. Awle, tunah chuan Mizoram in Rajesha Ba MP thar kan nei ta a, hmasain ka Pu Zone chuan kan lawmpui che a, duhsakna kan hlan bawk che a. Engpawh ni se. Ahh Rajya Sabha MP atan thla ni nia hei cross voting te kan sawi nasa amaherawh chu in mla nei zat sawmhnih pasarih ten sawmhnih paruk i hmu a pakhat kha chu damlohna avangin vote a thlak theih loh tih kan hria a solid vote i hmu a in mla atang chuanin ahh engpawh nise ka zawh hmasak duh che chu ih opposition party pathum abstain an awm a mla pathum party pahnih atangin khami kha eng nge khami chungchang ah khan nangmah pawh khan vote kha-- A ka nge nang tih kha i sawi in thlan hma a, vote thlak hma kan interview na ah khan an abstain ta a, khami chung chang ah khan eng nge ngaihdan sawi dui nei em? Nia an abstain ta a uiawm ka tia, mipui in duh tak in an thlang chhuak a, an duh zawng kha han thlang chhawng ve leh se a tha khawp in ka ring a, amaherawh chu an din hmun ah han in din tir ta ila, i zawng an nei ngang lo a nih kha chuan an thlang lo ve mai tur te pawh a ni ang a, lehlamah chuan an din hmun tak hi chu ka hriat thiam pui tho mai. Umm hei thenkhat chuanin sawi leh thin ila vote thlak hma kan interview ah khanin thil chi hrang hrang kan insawt a chutah chuan mipui ngaidân thenkhatah chuanin mahniina principle mumal pawh nei loh a party thu thu a awm tawp tur anih chuanin a tha ber dawn a mawni le tih te ka mipui atang chuanin sawi a awm a hemi chungchang hi enge sawi duh nei ang?
Sawi duh lutuk ka nei lo, kei chu party mi ka nia party thu ka awih ang chu chu ni tawp mai.
Laikha tla zep lak ang nia kawng lehlamah chuanin Party behchhan nei kan nih chuanin independent kan nih loh chuan party ina rovarel dan te leh kan ṭanlam kan awn lampang tur a thutlukna a siamah hi chuanin kan ding mai tur a nen. Chumi nih rual erawh chuan tam takah ti teh ang. Engtin anan ih an lo session an thu dawn a, a cheng sat a, parliament session an thu dawn a, tah chuan vote khai ngai a awm dawn a, chawp leh chil a thil tih ngai kha awm ve thei ta a ni. ta chun party tin a in rawn hman lo kha thil awm ve thei ta chumi ah chuan in ama mi mal duh thlanna pu ke lal tluan kim ah hin ama mi mal duh thlanna hi a hmang dawn tho ni chuti lai chuan in ah ni han sawi vek thei chu nilo rual eng nge rawn thleng dawn a chumi kha mi chu thleng atia han discuss nghal thei han sawi lawk thei kha nih loh rual in engmaw chiah ah hi chuan in thlan tlian an ni tawh a mipui te tan pawh a ih eng nge niang Direct a kan va vote ni lo mah sela kan MLA thlan tlin tena an vote tlin leh ni vangin mipui te ai awh tur hi chu ni dawn tho tho vangin chute lai chuanin mipui te pawh min eng beiseina min han siam sak theihna tur ang chi te hi chu min han si a min han si hmuhin min han si chhuah ve sela chuan a duhawm viau mai erawh chu a tang thei khawp mai a engpawh chu ni sela ka ti lai kha chu hun in a la hril dawn tho va party rawn hman loh thil tam tak te pawh awm dawn a tunhna Mi a tah kal ta Lok Sabha MP kal chhuak ta Pu Sri Lalrosang hunah pawh khan a nih kha. Citizenship Amendment Bill ah te pawh khan khatiang kha a ni a, khatiang issue te pawh kha eng emaw a rawn awm leh ta sela engah hian nge khawi lamah nge din ang tih te pawh hriat chu chak a awm khawp mai. Kha chuanin a a MP tah mi tawp anga ram dangah min awm san leh eng a, Mizoram hmangaihna tak takin nei te hi han ring tawk loh chiah lo tehin awm a, enge sawi dui nei ka ring.
Hei chuan kan lo buaipui tawh kha nia maw, Sangchukua Sawmkua pasarih atangin party a kan lut tawh a, chumi chhung chuanin hmun dangah te pawh kan han kal zawk zawk a, engpawh ni se khatiang khawpa kan rilru kan lo pek tawhna chu engvangin nge chutianga kan tel bohsan leh mai ang, tin kan kum te pawna permit tawh lo hrim hrim a la awm khatiang tur chuan. Lai kha tla zet leh lo ang, kei chu ka ti emaw kan political game hi kan political game a ning nge ning a kan political ball hi a mawl tlat i ih politics kan khel a nih chuan party kan nih ve meuh chuanin ram dangin eng dan nge a neih an kum en chu kum sawm ruk leh pathum bawr vel a ni tawh ta foreign a kal a hna va tho leh tur khanin an theih tawh lo an lo recruit duh tawh dawn lo tih kha a chiang sa ta a ni chutiang te hi vang chuanin. Enge niang kan ti in bei dana hi amol mang thei ru dawng chu te lai chu in ziana tur hi kan nei emaw tih thei tur kha ania chu tiang te ani avang chuan kan in thlang leh zel don mipui te na thlan tlak rin tlak a min ngai tur hian party te kan awm ngai khawp mai mimal an that Piah lamah, party kal hmang, party ina a au dan, a policy, a manifesto te leh a propaganda hrim hrim ah hian tlem chuanin kan standard a hi kan tih san ve chu a ngai emaw ka tih khi chu kha ti lai zawhna leh ing lo velah kha chuan maw. Rajya Sabha MP pakua kan nei tawh a, a sawmna turin ni ta a, MP dang zawng zawng ai hianin eng nge nangmah zpm Rajya Sabha MP hmasa ber hi mipui hianin eng nge kan lo Zir chiang chenga i thatna tur bik ni ang, eng nge kan hriat rengna tur chan che ni ang tih kha zawhna awm thei niin ka hria.
An ni aia ka thatna tur hian sawi mai tur chu ka hre lo vang a, amaherawh chu kan ṭam tawp a, mipuiin an hriat ka ring. Awle.
Kei chu ka ning a chang thiam bawk sia, kawng lehlamah chuanin a chhan danah khanin hei mipuiten MP Rajesh a bam meuh thlan tlian a ni tawh a, mipui ten a chhan dan atang khan hei eng eng MP nge kan neih dawn tih kha kan lo beisei ve tho si a, amaherawh chu kan hriat turah chuan term khatah hian kum khatah vai bel che nga crore nga a nei dawn a, nuaih za nga hi MP fan an nei dawn a, kum ruk chung chuan vai bel che sawmthum crore, crore za thum Anem, ka sawi sual em? Crore, Umm, vei bel che nga, vei bel che sawmthum a ni nga chu chu an nei dawn a, chutiang te chu Mizoram tan an hmanna tur kha a ni dawn a, theihtawp chhiahna rawn hmang tur a ngai ta ila chu chu midang te aian thatna tur a rawn hman dan a zir khan midang te aia that leh that loh na tur kan tehna tur fawng pakhat a ni nga a dang leh ah chuan kan teh fung tur a ni nga a dang leh ah chuan in Kan sawi leh sawi hnu, an hun lai an term chhung sang hnih sawmhnih leh paruk tanga sang hnih sawmthum pahnih chhunga India ram rorelna insanga thil thleng emaw India ram chhunga issue hrang hrang thil hrang hrang a rawn thleng tur a ngai ta ila a tha lam zawngin a chhe lam zawngin thil thleng dawn tah chuanin engtiang chiah nasain nge involvement a neih engtiang chiah nasain nge House-ah a tal a a chet tih kha zawhna leh chhanna eng chi te nge a nei a, a thusawiina hun eng chi te nge a nei a, attendance a tha em? Kan ram tan, India ram tan emaw, a Mizoram state tan pawh eng tiang chiah pawimawh in eng tiang chiah pawimawh role nge a play tih lai kha kan la tehna tur chu ni dawn a, chuti ang thil ah chuan ah amah tan pawh a ni a, sawi chuti ang kha tiang chuan ka tih ang tih kha a va sawi vek chhuthil harsat tak a ni, a chhang thiam viau mai.
Ahh hei tun monsoon session te pawh tan leh a ni dawn a, hetah te hianin ahh national issue te pawh ngaihtuahin nangman lo vei deuh ahh parliament a han dinpui ahh duh ngei ngei ang chi te eng nge i rilru a awm a awm em chutiang chu? A awm a, mahse ka rilru la indebate a maw eng nge kan dinpui ang, hmannia ka ngaihtuahna te chu tha hmel dawn khawp te hian ka hria mahse second thought nei a ngai ang. Chungte chu kan hriat ve rem em? A la remhri lovang a takah a rawn in reveal ang chu chu a ngaihnawm khawp ang. Eng tak chin engemaw kawng leh lamah chuan in nia politician an nihna chin a awm a eng a niang thlan tlin tawh pawh a ni sela chute engkhat te ang chuan han ti han sawi zur zur kha chu thil tham ber dik ber mawi ber pawh a nih lohna lai a awm mai thei amaherawhchu a eng zawng kan hriat theih tur atana han min han kam keu zeuh chu han awm thin sela chuanin chutah chuan mipuite pawn e a tha dawn mang e aw han tih theih tur kha a ni dawn kawng lehlamah chuan a in a in veng thei khawp mai a a thatna tur tam tak a awm dawn a chumi nih rua loh chuan house ah parliament ah an din ngaihna hun emaw an auh hunah hianin an inveng tlang tih erawh chu hlauhawm viau mai ka ti keimah chuan maw. A sawi duh chiah lo thin a, kan insawt zui zui kan insawt lui lo mai anga ti rawh. Engpawh ni se a tawp nan sawi duhih nei hrim hrim kha khawngaih min sawi sak la ti rawh. Lawmthu te pawh leng vek ang chu. Nia, lawmthu i rawn tiam i rawn kam keu a ka lawm khawp mai. I zpm party aiawh ni thin kha ka nia, i hei a spokesperson te pawh ka nia. Khang hun lai kha chuanin party leh party te pawh kan han in tauh bar bar thin kha a ni a. Amaherawhchu tunah chuan. Rajya Sabha ah Mizoram aiawh ka ni tawh dawn a, mi zawng zawng aiawh ka ni tawh dawn a, chumi ah chuan hetiang anga min thur chhuak tu kan ho tu te chungah lawm thu ka sawi rual in hun lo kal zel tur ah an lakah pawh eng nge warning ang reng ti mai ang, tunah chuan zpm tan ngau ngau bik kha a ni tawh dawn lo, Zoram pum tan a ni tawh dawn avangin a chang chuan lehlam. Tan te pawh kan thawh te pawh kha ngai mai thei chungah te pawh chuan hrethiam turin ka an ngen hmasa duh a. Tin, party dang te pawhin i min ral khat en mai lovin an ta ve tho kan ni tih kha lo hria sel a. Tin, hei Congress te, mnf te, bjp te kan awm a, Mizoram tana ding tur kan ni, an vai ai aw kan ni tih kha Vawinia hian lawm thusawi chawin kan sawi dawn anih chu. Awle, kan lawmpui che zawk nia chuan duhsakna kan hlan che ania. Aww, ka lawm e. Awle. Kha ti zawng kha kan MP thar
interview tawi kan han rek chu lo ni ta a. A tawpa a rawn sawi khanin nia Mizoram pum aiawhtu tur kan ni tawh dawn a, party hrang hrang te pawh khan tel tih kha a chhinga bjp pawh ni sela Congress pawh ni sela MNF pawh ni sela amah thlang tlingtu leh vote petu tun dinhmun thlentirtu zpm party pawh ni sela hetiang khan Mizoram pum ta kha a ni tawh dawn a. Ka ngaihtuahna a la awm ah chuan tunge zpm hian spokesperson thar an neih tur hi ni ang aw tih hi ka rilru a la awm a, chutihlai chu a chhan chu amah kha tha si a, thil kha a rawn chhang let hneh thei viau zel a, opposition party te kha chutiang ang dinhmun a ding thei tur chuan tuhi nge a rawn chhawp chhuah leh ngawt tih hi zpm atang hianin thil ngaihnawm tur tak te pawh a la ni dawn a tlem a. Pa Hruanghrau a na ve deuh hlek te pawh a rawn nih ngai turah te pawh an ngai ta el a, a post kha a rawn ruak ve zel a, mi hianin hamthatna tam tak hi kan neihna kawng hi a awm a, entir nan Pu Tluangkima te pawh spokesperson ni lo ta sela, mi tam tak hianin kan hriat dan hi a thuk viau lo mai thei chutiang te a nih vang chuan role play turah chuan spokesperson nih hi a hlu viau a ni. Chutiang te chu maw kan rilruah chu nuam ta sela tha awm e, tun tumah tan chuan kan video te khati zawng kha lo ni leh phawt sela, kan han reh leh ang ren rawn thin ah amaherawh chu reh loh dan te pawh kan ngaihtuah zel tur a ngai ta ila tha awm e, hun hman nuam vek ule.